Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu. Stop daqiiqaa takka jechaa jiru. Shir shir godhanaaf. Sagalee kiyya kana shir naaf godha. Warreen amantaa bira bira naaf gahaa jechaadha. Hundi keessan jechaadha. Mucaan kolkolee wasakti tun jechaadha. Viidiyoo waraabuu hin dhiifne jechaadha. Yommuu taana waa'ee amantii Nabi Allah Muhammad haasawaatti jirti jechaadha. Hanga ammaatitti jechaadha. Sareen tan ifii hin gartu jedhan re'eedhaan eegee qaqqabadhu itti jedhu. Wasakti wasaka namaan jetti jechaadha. Ifiif wasaka taatee nacalabuuk. Wallaahi hedduu takka na aarsite jechaadha. Maaliif yoo naan jettaan nuti amantaa namaa takkaa hin tuyne jechaadha. Nuti amantaa namaa hin tuyne abbaan fedhii ni amana abbaan fedhii ni dhiisa. Mucaan tun jechaadha waan isiin haasoytu tiktoksii asumaan diimaatti ilaala jechaadha. fiiduu moo rabbi irratti nabi allah muhammad yoo arrabsite malee hin taatu jechaadha munaafqaan kalbiin nama fakkaanne akkamiin nabi allah muhammad alayhi salaatu wasalaam ergamaa rabbi tubbuu dandeesse wasakti kolkoleen jechaadha muka guddaa hanga wanni ifirraa fakkaatu kana odoo mormarraa qabdu na alabuuk washaada guyyaa takkaaf illee taatu fiiduun isii nabi allah muhammad yoo arrabsite malee hin ta'uuf jechaadha Maarree ma fiidoo isii waraabde jechaadha. Ustaad Ahmadiin gaafa inni Itoophiyaan budaadha jirurratti waan isiin haasawite diimaati ilaalaa jechaadha. Ergamaa keenya tuqamuu hin dhiifne jechuudha yoomiyyuu. Kolkoleen akkasii kan Ameerikaa irraa kun Joorjiyaa irraa nabii keenya alayhi salatu wasalaam arrabse jecha iddoo kana girgiriin buutee jechaadha. namni waan kana irratti wal dhabeetti namni hedduun nuti oromummaa keenya kaa'ate odeessitu kana gaafa amantii keenya tuqame boolla buuti qileechaan nuti oromummaa eega amantaa keenya bilisa goonee booda oromummaadha dabarraa jechaadha. Nafsiin keenya fidee nabi allahi muhammad alayhi salaatu wassalaam waan itti beeku qabdu jechaadha nuti wasakaaf najisa kalbii fi saree akka ta'etti tana wajjin qixxaachuudhaaf yeroo hin qabnu haasawa illee si wajjin hin qabnu jechaadha dhaamseen isiidhaan barbaade fiidiyoo yoo ka isa wajjin malee siin taane taate suuta wajjin haasawina kanaafuu arraan booda fiidiyoo irratti waraabiin ustaaz ahmed irratti jechaadha wooma fadhe hojii irratti waraabiin waraabde hoo yoo afaan nagaa dubbatte dubbatte jechaadha mucaan tun yookaan wallaahi billaahi dhabama taati jechaadha an dhugaan isin himu kanaafuu jechaadha mm, warreen mucaa tanatti walitti dhiyeenya qabdan mucaa tana gorsaa jechaadha dhugaan isin himani gorsaa bilis waa'ee amantaa tiraa silaa gabuute hedduu takka bareedaadha jechaadha nuti amantaa keenya fidaa keenya jechaadha Kanaafuu wani isin dhaa barbaade kana sheer sheer godhaa bira naf gayaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.